Nei mā haere mai ki te hōtaka o tēnei wāhanga, ko te wānanga kei te kāinga o Te Rangianiwaniwa. Ko te tūmanako e noho haumaru koutou ki te kāinga, ka taea te whakaora tō tinana, mahi kia kotahi tō whānau. Taku wai mārie ka āhei au te mahi tēnei kiriata, mau, Um, ahakoa kore kanohi kei te kanohi, um, ka mahi haere tonu tā tō o mātou mahi. Um, ko taku mahi, kei te hī au ki te ako ki a koutou, uh, tamariki me pēhea te hanga te ika. Mai te harakeke, ko te kaupapa mātua o mātou, o, o mātou mahi, ko te uh, taki i te taiao, taki i a Papatūanuku, um, tērā wāhanga i te wā mahi tahi mātou me ngā tamariki, ka tīmata mātou ki te mahi ngā mea mai i te whenua, ngā harakeke, ngā ngā taputapu, ka panga tētahi atu ngā otaota, ngā rāpahi, ka pēhea mātou ki te um, huri tērā uh, ka taea te mahi kei te kāinga mō mātou o kei te kura mō mātou. Tau ko taku mahi um, i te whakaaro anahau ki te mahi um, i harakeke, nā te mea Kei wo, kei te whenua, kei waho, kei tō Karanima, kei ō whānau, ā, ngā harakeke, ā, ka taea koe te, you know, haere ki te tiki, tapahi e mahi, au ake e mahi. He nuinga o, o mātou kei, kei waho, kei roto te whenua, ko ngā harakeke. Ā, ko tāku mahi tuatahi ki te whakaatu ki a koutou me pēhea te hanga uh, te ika mai i te harakeke. So tuatahi, ka hiahia ahau i tēnei, ka hiahia koe tēnei, te, te harakeke, Uh, tuarua, te kotikoti, ki te tapahia i te harakeke. And tua toru, ko te nahi. Now tēnei, kare tiki tētahi tino koi, pai mena e kore koi, uh, mo, ko tika hihe koe e te, te ki muri i tēnei nahi tera ki te whakanāwari i te harakeke. Ne? Um, koira tērā. Um, ki te uh, in, inihia i tēnei, just mahi tō ringaringa. Ne? Mai tō matimati ki tēnei, ka tae koe te mahi i nawhi o tērā. Kore tino roa um, e hihia Huri mātou i e tino roa i tēnei, um, harakeke, he nui i tēnei, i tino roa tēnei, engari, just tēnā pia hāwhi, hāwhi o tēnā, hauroa mai, e, tuatahi, me tiki i te harakeke, me, me tiki i te te mahi pēnei, ka, ka, ka tīhore mai i runga ki i raro. So tīhore tēnei, ki te koe tēnā. Um, and then haere ki te tuara o te harakeke, Tiki etahi o te mea, because no te mea tino uaua tēnā, pākeke tēnei. So, me tīhore tēnei, tango te mea ki runga. Mina ka mahi tērā, ka haurua i te harakeke pēnei. Ne? So, ka hehe mātou e rua o ēnei rau, ne? e rua ki te hanga mātou ika. Um, ko te whānui, Tēnā pea, o, tango tēnā, kia tae te tapahia, ko te uaua tēnei hoki. I, so tapahia tēnei, nā, me wehewehe, ne, tērā. So e rua o enei hehe au tēnei. Ne? Now, ko, ko te rahi o tēnei, kei aku i te tikanga mena hehe ka iti, ka nui, um, kei aku e te tikanga mō te rahi o tō ika. But pai mena ka ti try ki te tihore me pēnei rahi, yeah. pēnei. And then, tiki te mea atu, te harakeke, te mea tuarua, pēnei. And then, purua ki runga, and then, tihore, pēnei. ne? I think, pai tēnā rahi, ne? Pai tēnā whānui mo tērā. Ka pai? So, e rua māku, tiki te naihi me mukua, ne? ki runga. Ki te whakangāwari i te harakeke i te waka, hanga mātou i te ika. Tēnei hoki, takinga, na me e rua, e rua wā tēnā te ina whiu, you know, e rua wā, kāti tērā. Nē, te kete koe tēnei, nē haere, piko nē, piko i te, kia pai kia piko i te rārakeke. How, ka tīmata mātou i te mahi me pēhea te hanga te ika, ne? So, mena ka tiki koe i te tahi o ngā rau, o tahi anake, e ki tō mate pēnei, me rori, Ki rāona i ō ringaringa i te harakeke pēnei, me tango. So, pēnei te āhua ne, pera i te mea kei runga tō ringaringa. Tuarua, tiki i te harakeke tuarua, me whatu i te harakeke, i tā te kite tēnei, yeah. patu, so purua i te harakeke i tango anō ki waenganui, ki raro, ki runga, tēnā, Haere ki Hāwhi o tēnei. Ni? So ki Waenganui. Haere ki raro te mea tuatua tahi, e ki runga i te mea tuarua. Ni? Pira. So, ano, te ki tēnei, me haere ki raro, ki raro, ki runga. Pura ki raro, ki runga. Tū atu o tēnā, Me tikihia i tu atu o tena, tikihia i te mea mutunga, haere ki te mea penei, te mea tuarua, me haere ki raro, te harakeke, ki me purua ki runga, ki raro. So, koina tēnei ki raro, ki runga, tēnei ki runga ki raro. Me tēnei, no, tatari. Kumea, te harakeke, ki te mahi pīnei, nē? Ki te mahi pīnei. Kite koe tērā? Nā, ki te mahi pīnei, nē? Tu atu o tēnei, hurihia, hurihia, e kite koe tēnei ki runga i te harakeke, te ahu o te harakeke, Tērā. Me hurihia i tō harakeke pēnei, titiro, pēnei, me hurihia, ne? Te mea ki runga tēnei, te mea ki runga o tēnei, me kopakihia ki raro, kopakihia ki raro pērā, kopaki, Ko Pakehia pērā ki runga, nē? Ko Paki ki runga i tērā. Tiki ki tēnei, tau me tiki tēnei, tau tiki te koe tēnei, tiki tērā, me ko pakihia ki runga, te mea ki runga, so te mea ki runga, tiki, me kōpakihia, ne, te mea ki raro tērā, te harakeke ki raro tērā, me tikinga, me purua ki raro, me purua ki raro i tēnei. Me purua ki raro. E nāku i mahi anō māu. E, purua ki raro. Pēnā. Ki te koe tērā. Nena ko huri konei. Tae te kete te ika. Yeah. So, mena ko mutu, me tapahia i ngā ki te hanga i te ia o te ika, tana e tapahia pēnei, e koinei. Koinei. Ki te koe tēnā. Nā. Koinei. Kaua e wareware na kore koe ki te i te āhua ka mahi a Whaea Mirian, engari māku e tono tētahi atu tohutohu, pepa tohutohu, ka taea koe e hanga. Nē? Ā, i tiro tere haere i taku mahi, ā, engari māku e tono tētahi atu āhua māu ka taea te kite ngā ringaringa me tēnei anake, tētahi mahinga ana ringaringa taea te kite. Um, i mahi au i tēnei, te ata nei, nā he ika nui, he ika iti, nē, and ka tae koe i te hanga, so i tiki ahau i he kōhatu, uh, me ngā mea, koira te kōhatu, ka painta au, ka tiki ahau i te waea pēnei, and then i hanga au he, ko te ingoa tēnei ko te um, kōhatu ā, ki te purua ki runga i ngā pepa ka kore whiua i te waiapaaki waho, kore pangapanga i te i runga i te papa mai i te pupuhi o te hau, so just tiki te pepa, e me waiho ki runga, na, koira, ki te whakatau ngā pepa. Ne? O waiho tēnei ki runga i tō tipu, tō tipu tari, tari tipu, tō te tipu, waiho tērā ki runga he āhua pai mō tērā. Ētahi kua taea te whakatari ki runga i te terengi, and then whakatari i runga i tō te tuinu, tua nui o tō papa. Uh, hoia, ko tērā, uh, ko te mahi kawa e wareware ina kore koe i kete i te āhua ā, i ngā tohutohu i hanga au, māku e tāpiri tētahi atu um, tohutohu ka taea koe te haere tonu. Ko te wero māku, mau, taku kōrero, mau e hanga au ake i ka mai te harakeke, mi whakaatu ki a mātou ki runga i o mātou um, uh, um, puku mata, puka mata um, pānui, me tono tō pikitia, e ka tae te kite mena ka tae koe te mahi. Nō reira hoia, tērā anō iho, i te wā ka hoki mai anō, um, kei te hanga mātou i te ngā putiputi. ngā putiputi. Nō reira, uh, pōmārie, uh, ka, kia pai o koutou rā, kia pai o koutou wiki, hei a uh, tērā wiki, te wiki tuarua o te wāhanga, uh, hei te taite. Ka kite, kia pai tō rā.